Bremañ emañ-tre met petra bennak n'int ket tout moarvat. Mes p'edon-me yaouank memestra e oa tud pinvidik ivez mes maread tud paour eo ivez. Setu ar familhoù eo bras hag e veze ket nemet plas nemet da unan e gêr hag e c'hall renket mont da glaskoù boued mod all. Piv en devoa dalc'het er gêr ar paotr pe ar plac'h? Alies eo dalc'het ar c'hoshañ e gêr.

E breur am boa get gwelet deja d'ar c'horrez da chom memes. Neuze e oa an temik bet oc'h e gar familh met neuze tout an dud a 'n em ocupe outo a peus bet n'on ket bet maleus kat tud vat e moa tud hag va zad a yoa e labourer kenañ. Setu nemet memes ta, baoe va c'heur c'hloaz e vehen kaset da zoull a zaout. Ha da c'hwec'h vloaz? Da c'hwec'h vloaz. Ma soñj e vehe vehe noadio seizh pe eizh muioc'h hag e vehe o toull azaout pa vehe echu skol hag e-pad ennañ kwa, e-pad ar vakañsoù vehe o toull azaout atav. Mintin an noz, setu. Da c'houde evel-just, a ranken mont da skol hag a yoe d'an c'hwec'h kilometr da ar gêr.

Gwelloc'h eo ganen dont benn misteg-hir rak e chom e pansion-mañ. Ha koulskoude e vi bet aesoc'h deoc'h peogwir e ranker sur a-walc'h e sevel ar bred deus ar Ya, mintin. se, neuze ez eo hag an amzer fall e goañv ivez. Setu euh, da c'houde euh, on bet aet gant va c'hoar, 'm eus lâret deoc'h, evit euh, d'an Dordogne. da- Ya, met memes tra, Da- e- me- memes tra, un grand pellenn euh, pa oar barzh skol, e oa ret e tibi mern. Ya, hag e chome bet bev get a zrebi o mern. Bo, petamant e skol a-c'houde mes n'oa ket kalz a dra da lipat da poent-se hein. Nann. Banne zouben hag un tamm bara Me a oa an ti kemeret evit ober boueted ar vugale. Ya, ya, ya, ya, tiez e yoa hag ez ea ar vugale a baotred hag a merc'hed hag mod all da-c'houde yoa er c'hantin e skol kwa, ya. Mais et, euh, ar c'hantina zo deuet diwezhatoc'h. E, diwezhatoc'h ya, eo ket nemet a, a bansionerezed hag a joumet a zrivien. Poent-se donc ket a, a merc'hed a ioa en eskol hag a botet a ioa en eskol all. Ah, evel-just!
Evel-just!
Alies e goañv eme-se tost en hanterer Pedrihardder da ober c'hoazh e noz a-raok m'ec'h en ega er gêr. Da seguir e ve lakaet Yann atav sur sur walc'h pennenner da zont d'e gêr, sur. Ya. Setu eo aet deut en noz a-raok ma enga me gêr. Setu neuze aze m'emañ ken nemet ober va deverioù d'ober. Hag ar poent-se a sav d'he enoraoù. Hag, ya, ya.
Mes e-pad an hañv, pa inganig Herve he prest va c'hafe din hag en tambara, hag e grog hag e gas en wazar ganin d'ober vadeverioù, en arzour a sav. En ne oa ken an dra ur garg rebonner evit hor c'hrouadur tioul ar saout goude an devezh skol. Pas evidon-me.
Me en em blije kenañ toull saout hag plijout a rea din lenn. Ha taorañ zo ken plijout a blij din lenn, setu me Deskiñ a ran war lesanioù hag non, ga ran ket aze poanius tamm ebet. Nann. Non, 'm eus ket da soñj da vezañ bet poan e-keñver ar poent-se. Ha d'ar goañv pa poa devoarioù d'ober er gêr e oa diaes a-walc'h peogwir ne oa ket kalz a sklêrijenn barzh ar gêr. Gant da gouloù, gant da vouzien, petamant da gouloù lutik. Da poent-se emañ a-doull-hag avat met bremañ n'eus ket ken. Da poent-se emañ a-doull-hag avat. An dud yaouank intron Pelen n'ouzent ket petra eo ar gouloù-lutin. Ma ta pe all expliket da selaouerien Radio Breizh Izel petra ne oa ar gouloù-lutig. Ben gouloù-lutig a yoa Er lampijon oa aet aoutañ hein, ha hemañ unan memes war hag e bennes a yoe ket petrol e-barzh hag e yoe er bouchenn hag e alumet kwa beg e gwellkal a dra gantañ, un tammig bihan en-dro met pas kalz. Pa c'houdenn eus bet e lamm brasoc'h gant gant Erveren warna amañ ha da c'houde ez eus bet lamchoù hag e c'hell ket zistribilh ha.

N'ac'h eo da ober ivez da vugale. O ya, vugale okupet da poent-se hein. O ya, o ya. Osiko anezhañ da zraliañ lan ha da ober meur a dra moseko hein. Zraliañ boud da zaout bennañ. Ya. Me metrehe pad ar vakañsoù e oar laosk da ziskuizhañ, ne poe netra d'ober pad ar vakañsoù matrehe. Ben pad ar vakañsoù mod all pa vehe mintin ha noz me a zaou da ziwall. Neuze zo betek Maedoned an Nordogn hein, mod all hag da me he saout da ziwall ha da c'houde e vez lâret din skubantiñ hag aozañ mirien ma mibien. Ya neuze me he d'ober ivez hag e-pad miz even va zad en doa maread gwenan. Hag e lâre din lakaat evezh da c'hagwenan pa'z ean pa'z ean d'ar gristennoù kwa, mont a rean e miz Even surtout ez ean. Hag e lâre din lopañ war war e vasin abalamour dezho d'en em vodañ en-dro da chom war-dro ar gêr kwa, d'en em vodañ en-dro d'ar gwez pe setu e c'helle mont da gêr anezho da noz da c'houde neuze.

Ya, ya. Ha d'ar sul neuze, penaos en deus basseillet ar sul? Ah ben ar sul neuze e vehe euh, e, e vehe paot an ouvrintin, be beil, an euh, lod vehe o zro de an ouvrintin hag ar re vehe d'ar servij pandez. Ar re noa denten d'ar chatal o hasemeas hag a se tout. Hag ar re all neuze ez ea d'an Auvergne-Bred hag alies da Gousperou. Ha da c'houde d'an libr an lec'h ma karen doc'h aet domino pe da mat me a labour eo d'ober da paot an ovrintin pe da plac'h an ovrintin. Hag alies e bar afer me un tiegezhioù bras e vez daou kwa, ha mes mevel hag e plac'h pe... Ya. Evit ober al labour. Ha ya, mod-se edo ar vuhez.

Ah ya. Me n'on ket bet kalz, hein, kar me euh, zo bet kaset euh, aoun d'an Dordogn da c'houde ben. Non, n'on ket bet kalz.
Ha penaos en e uh, istor an Dordogn, ça pegeurglem a ran ur pek deus an Dordogn ahe. Eh ben ya, hen on bedert balamour eh, moa er c'hoar hag e yoeat di, hag eh, setu me zo bedert di da zikour anai, da labourat, d'ober i labour, kar Mar eo bugale noazh setu emañ-se me zo bet kaset di hag eno va labour a yoa ivez d'ar re entañ ar vugale hag gorozaout evel-just gorozaout re boud da da yer ha da gwazi maread maread gwazi e yoa. Kar eno 'eus graet foar gra eus avat. Nac'h eo spesialite en ober anezhe. Setu nac'h eo bet he re a goazhiz eo bet he rañfermet ha kaset war ar peuriñ da c'houde ivez. Hag a-raok ma vehen lazhet neuze e renke gaviñ anezho.
Penaos a vez graet neuze? A-benn nac'h e vehen lakaet 'ba un erzhall En ur sal, en ur gramm hag a yoa ket da yoa ket da c'houloù memes ba noz ar gramm-se, ha mont aze e chomen trankiloc'h hag a... Ah ya, a brofiten gwelloc'h. Setu 'pad teir sizhun permiz a-raok ma vehen lazhet, vehen gavet gant en tenn-houarn. Ya. Vez lakaet eo en o en o en o beg hag lakaet maiz en enno.

Eme an nac'het da verzañ ivez, an amann e vez verzet diouzh ar sizhun. Mes pa vez ar foie gras int ket mont da verzañ ivez da lec'h ma a voar kwa. Ah ya ya ya. Ya ya. Ha bet oa ur marc'had ekspres evit an dra-se? Ya, marc'had a yoa hag a yoa tost a zek kilometr da c'houzout memes 'ta.

Evit noz al labour d'ober kenañ e gêr ennañ n'hor c'han tro ar foenn da an noz hag an azen a eo reskuizh hag ne c'helle ket faotañ ket dezhañ bale ken mouzhet oa. Ha war breukaer petra 'noa graet tennañ anezhañ da c'har limon. Ha mont e-unan ba Limoun a laosk an azen ober an hent da serviñ ha dont da gêr ba gant ar voitur. Dañvel an nec'h en gaout atav. Abalamour dezhañ da, da, da vont da, da dro ar foenn. Alies ar foenn he trouc'het ar mintin hag e veze mat da gerc'hat 'benn an noz. A ya? Ya. Mais neuze e oa... Mor a vez kenañ eno hag a foenn a yoa mankeoc'h du regain doket doket...
Ne oa ket kalet? Ne oa ket kalet quoi. Ah.
Non, non.
Mes na yoa foenn hag a joume glas hag a noa vertuz kenañ memes stabl ha mor a serr vehin hag a joume hag a yoa glas. Setu na yoa foenn mat quoi. Ne vi ouzhpenn vi on troc'h 'mañ ta-ha?

Ioe vennog hag a ioa stanket er ganol, a ioa stanket hag hag eno justamant e veze gellet arozi pa gare. Ha na ioa un war un diskenn hag a c'helle lesker dour da redet. Setu pa deue ar c'hor ha neuze a save, ar foenn a save kenañ.
Lavaret omp neuze mont deus Milizag betek an Dordogne meandra e oa chañs-bro kareañ neuze. Ya, met n'eo ket Milizag d'an poent-se, hein, me yoa me yoa e gouzeniel da poent-se. Ah ya, Ya, ya, na yoa chañs-bro tout a fait. Ah ya, on a zo sur. An derez war-lerc'h met on engaet edan kaset da Vendange. Da di e Vendern. E Vendern yoa en o chom. ya, hag euh, Setu gav en drol gwelet anezho o tebriñ o tebriñ penaos jambon kriz hag frouezh hag neuze yer poazhat a reent maread volailh gant an aze e veven muiañ-tout bevañ a reent diwar an tiegezh. Ah ya.
Ez int ket james oh ya diwar an tiegezh e vez bevet maread volailh kenañ maread frouezh ivez setu mod-se

Virissa.
E Virissa hag a ifen nac'h da oude hag a ren a nac'h e ober chabrol. Hag lavaren din ober envel outo ivez, mais doñjer mod ar nac'h. Non. Mes mod all e vez plijadur en ur vendañjiñ ivez, re yaouank e yoa, yaouankus. Ah ya. O ya, setu e vez kanaouenn plijadur kenañ o vendañjiñ. Met ne oa ket eh, diaes deoc'h en em gemmeskañ deus an dud all peogwir e oa nevez-deuet eh, ba ba Dordogne ne ne anveier den. Bet da gomañs memestra euh, en em gavet giz estrañjourien. hein. Euh, petra bennak eno a yoa maread estrañjourien abalamour ne yoa ket chom e-kichen e rivière hag a yoa navigabl, lisl ez gavouti hag euh, a gemer e zoursen e Perigeux hag hag eno e basse des chalains des hag e vez chaset get er loan hein. Ya, des peniches. Des peniches.
Ya.
Hag ni eno justamant a yoa uzinioù bep daou tri kilometr a yoa en uzin vihan bennak hag war-dro a rae en uzinioù-se yoa kalz yoa tiez evit an ourierien hag yoa ioa eno da Suis, d'an Itali a ioa re all, da Espagnoled ioa ivez, de Portugais. Hag da en-dro da re en uziniou ez eant da verzavamant. Ah ya.
Hag aliesoc'h ez eant da maneuriou, pa velen tiez tiez brao amañ matre, mes eus arc'hant da brinamant, kar mod all a re all ne brenen ket kalz amann. Mes barzh maneuriou eo en o verzalmant hag eno 'z eus maread maneuriou. war bord an hiziv avat in vallée quoi, in vallée de la Dordogne. Ah ja.
Hag e punidik alc'h mista. Dont a rea tout, butun e gred en o Irlander, maiz kenan, hag gwini quoi. Ya, n'eus ket get a zoug din, n'eus neus lakaet ac'hanon da welet e vro all kwa. Ya. Ya, setu...
Nemet ma 'ta peus kavet hir o amzer an tomig dre ma oc'h bet. Hir kenañ 'm eus kavet va amzer hag anezhi ouzhpenn. En em anaret d'am chom ma kêr, mes n'eo ket re nemet div gramm deomp. Er guzhin hag er gamm, hag 'ba ar guzhin.

Aon d'an Atiken, d'an Akiten, peogwir eno e yoa leun a diegezhioù hag e yoa gouloù. Ah ya.
Setu yoken kregiñ e labour d'ober. Hag amañ va, amañ yoa ket uh, diegezhioù lip da poent-se. Setu mareet ar re a blije dezho labourat douar a yoa zo bet aet da welet n'on ket oblijet da gemeret. Nann, nann. Mes añfin a voyage a paeet dezho mont-ha-dont. Hag eno ez ea daou pe dri d'an Ofis Central aze a-gato da ziskouez dezho pelec'h eo an tiegezhioù hag ar c'hondisionoù. Memes e Brureg e oa er C'horrez hag lod all a yoa aet en Otegaron, koujinet div goujinez moa eno hag daou goujin en Otegaron ivez. Hag en Dordogne e oa ivez quoi. Marc'hemator e oa ar ferm, ar gwel Mikel, war an tu-se evit ma oa amañ, ma trae ouzhpenn. Mar amator eo e doaiad. Ar re-se a giz meteiaj n'eo ket disum da zivoursiñ gwenneg ebet. N'eo ket- Ah, Ar re-se n'eo ket nemet kregiñ o labour d'ober, pa zigeriio ar chatal er c'hrev hag ostilhoù eo da labourat eo nemet e renkent partajiñ tout ar pezh e veze gwerzhet. Hag ar memes noum ar chatal n'oa da lesker war o lerc'h. ah, war o lerc'h, a ya.
Ar re a vez pouezet, a-sav, ar chatal-se a veze pouezet en ar rengaout. Ha da c'houde poa ar memes pouez da lesker. Pa zec'h en-dro. Ah, ya, ya, ya, ya, ya.
Setu ma vehe bet liv a chou da, da verzañ hag a leas pe en dremaneg all. Hag a pezh a vehe, gra- vehe, vehe ba an douaroù ivez memes ta. Ha nac'h eo da bartajiñ gant ar mestr. Na eo da bartajiñ ganeomp ez tout hag a volailh memes tout ar pezh eo tout. Tout tout an traoù eo da bartajiñ. Ah ya ya.
Soaz amann eu pedomp war an tiegezh da pedomp d'ar ferm e domp tout deomp kwa an traoù. Ya ya ya.
Nemet ne ouezan ket pegement a bae priz ar gwinizh n'oa da poent-se da priz ar gwinizh ket fin traoù n'oa da fournisañ kenañ d'ar mestr. Ah ya, ya ya.
Mes an amann me a verzhe amann er c'hatourn ken e verzhe eno ar c'hatourn ker eget Erlur ha ma vac'h Bretagne. Da poent se e verzh en eskod er ratourn trois francs quoi hein. Hag amañ e veze kegwerzhet nemet trois francs ha lur e Bretagne da poent se. Nemet renken galoupat da da da verz anezhañ quoi hein. Muiañ ma verzen oa bah en tiez tiez a vistri quoi hein. Met ne oa ket graet papurioù evit an dud eh, kemer ur ger e-giz-se evit pemp bloaz, dek bloaz. pe- Non, pas kement-se, non. Euh, met Da c'houzez eus bet deul lezennoù gaftin. euh. Mes me gaftin, euh, memes ta eo en er c'hontra bennak evit... Mes maret ne he lavaret eo euh, vehen ket dalc'het ken, quoi. Na, Ma na. vehen ket mat avalc'h da labourat petamant ma Ha neuze ar mezh eo edo ar mezhti. Setu Watenn e-barzh ar fin argant da kempenn hon ti, fe hon tiegezh hag a ra kermont kuit e-giz-se hep... Ya, setu roket kalz a... ma keroc'h a gouraj d'an den evichoù evit, evit labourat pa zigouren ket vez ket sur da chom kwa. Va mamm, va zad, a yoa aet ivez, mes va mamm pa noa gwelet da zul d'an engad gaftin hag a zo aet d'an Aovern hag e yoa den en iliz eno, ar relijion a yoa kuit da anv a-raok ma m'edo aet a c'halle bremañ amañ eo engavet heñ veli heñ, mes d'ar poent-se eno ah non, n'oa ket plijet anezhi dont da lâret da va zad eno deomp da gêr en-dro. Gwelet ec'h eo ec'h kavet un tiegezh bennak e Bretagne. Amañ ne chomin ket, na lâret. Non, non. Setu on deuet ken kerkent er gêr. Kerkent on deuet e gêr, donc chomit a-c'hortoz arall memes. Ah non Non, non, euh, fun, gav ket din on deuet asambles e gêr. Ma trein o tri pe berr dervezh da ober etre tout, quoi. Met me soñj int bet deuet... Euh, Me doa yaouank na poent-se hein, me doa yaouank na poent-se eveloc'h pa zigur nac'h er bloavezh-ugent me me zo ganet e bloavezh seitek, setu meus ket re a soñj. Nann, evel-just, nann, nann, ha goulskoude o c'hoar e oa chom e di? Non, met au moins eo ket aet da c'hoût nemet da bloavezh pere warn-ugent. Ah ya? Mil nav c'hant pere warn-ugent ya, edo dimezet kwa da vont di. Gant unan da Da enamezok a zimant ya ya he doa dimezet koa da Bretouni evel-just hag he doa aet dit da zale hag a ree da e vamm e bemzek oadur setu ieet lod da C'hanada memes araok ar vrezel araok ar vrezel pevarzek e ieet lod da C'hanada da re vamm elze hag a zo tav o C'hanada unan eo arall zo marv eo mes mod all unan zo bet deut en-dro Nemet n'eus bet renket gortoz ya eizhvloaz hag hanter-kant a-raok m'eo bet neus gellet an Bretagne en-dro bet deuet ya atav. N'eus ket bet deuet hennezh a yoa aet d'ar C'hanada a-raok ar brezel perverzek ha da c'houde n'oa ket bet deuet d'ober ar brezel e Frañs etre d'o insoumis. Ah ya!
Ah ya, mouse oa.
Hag ouzhin neuze eo bet galvet da vont da labourañ 'barzh an Dordogne evit sikour o c'hoar Ya, neuze. e Lavez-Tregont.
Hag e oa prometet leizh a draoù doc'h neuze. Ah ya, neuze e oa prometet din er velo leizh a draoù. Amañ e vezo foust a zebriñ forzh pegement a traoù, mes Emañ ket get er miz eno pa 'mañ gwelet va mamm mont da gêr e vijen bet kontant dont da-heul. Nemet va c'hoar all, he c'hoar all din eo gêr c'hwec'h vloaz eno. Setu baoe daouzek vloaz betek ziwec'h vloaz eo bet eo bet eno. Megaur kontant dont a ran plas mes buan 'moa komprenet e beñ kar n'it ket da feneantiñ da'm meno.
Da bember e vehe e vehe lavaret din sevel hag Da hanternoz e vez duec'het memes va breur-kaer a vez alies hanternoz a-raok ma'z eo da gousket. O ma Doue!
Foenn a roe d'an ejened pellañ e gêr, d'ar park, ha pa ne eo drebet o foenn da c'houde mare uneger hanternoz eo da gas anezho d'an dour. Vez int distaget da gas anezho d'an dour er rivière, e-kichen. Hag non, n'eo ket bet o feniantiñ, kredit ac'han. labourat en deus bet graet eno kenañ. Ah ya.
Hag neuze mod all euh, ar butun neuze yoa hier em nemet a yoa tud a vro e deuet da labourat anezho kar ni ne c'houiem ket labourat a butun. A butun a c'houlenn kenañ euh, e labour minutieux. C'est fort. Ah ya.
Ah ya.
A butun e vez he, euh, an- adet e vez en e miz Meurzh pe se. e-giz saladenn all. Ha goude-se, nevez-amzer, fin an nevez-amzer, e vehen piketet. Hag n'oa ket nemet hennombre, n'oa ket droit nemet da hennombre a blantennoù. Ha nac'h e pante lod neuze muioc'h, lod nebeutoc'h. D'ar pezh, d'ar butun e fournissen en ur stad vat, kwa. Ar butun n'en ket bet ha divikoulz dirouf en an delioù ha tout. Setu neuze vije neuze de prim hag neuze droad da lakaat muioc'h a blantennoù ah, a a blas war-lerc'h. Setu ar re tud a Vro-Vez eo ni a laboure en douar hag a fournise douar dezho hag a lakae ar pezh a yoa da lakaat kar teilet renk teilet renket kenañ hag lakaat ludu toto memes e lakaet evit hag anezhe lakae an delioù da vezañ finoc'h. Ah ya?
Bravo! Luiantoc'h.
Kalz. Setu da c'houde e vehen piketet, da c'houde e vehen renket pa vehe pa vehe undek pe zaouzek feilhenn d'ar pep plantenn n'eo ket droit da lesker muioc'h, kar neuze eo evit ar gouarnamant ar regiz eo a a surveilhe tout neuze. Ah ya? Ah ya. Ha matoterien a baseie... Ah ya, alies. Ah ya? Ah ya, ba, ba, ya, ya, n'int holan ma droad bet war re. N'eo ket droa nemet da blant anezho ha da rekolti anezho, ha da lak anezho da zae'hañ, da lakaat anezho da c'houde a bakachoù tout. Mes an a ioa er labour bominap. Setu pa vehen piketet da c'houde, e vehen losket da, da, da greskiñ, hag e vehen c'hwennet, hag e vehen lakaet penaos N'eo ket avizelenn, un orjalenn e vehe treid ar pal tout hag a yoa er c'hloum e-pad er c'hloum e vehe mod-se Ya. hag a fas d'ar c'hloum po ar blantenn da bikat da lakaat. Setu yoa mantezenn tregont sentimetr bennak etre pe ouzhpenn, meus ket soñj hein. D- etre pe plantenn. Ya, ya.
Ha goude-se pa vehe dek pe zaouzek feulien e vehe troet o fennoù. Da kuit eo da sevel ken uheloc'h ha goude-se e-kichen pep feilhenn a save bourjonoù hag ar re ne ran ket bezañ tennet kuit tout da bourjonoù se kuit ivez abalamour da reiñ nerzh da Da blantenn.
da blantenn hag d'an delioù da greskiñ. Yeah. Me lavaret deomp, Intron Pelen, pe- Pelen, penaos eh, n'eo hor, hor plant butun? E Plantbutun, peus ket gwellet jamez? Nann. Pad a vrezel, ni neus bet adet butun on. Ah ya? Ya, abalamour a zad e chike hag an eur, met peus gwir, moa e breur on, en Dordogne, an Union Anoudegez, hag no bet digas e guchenad deomp. Setu, met don a rea nahet touz, don a ren pase mat amañ. Ah ya? Ah ya, pase mat.
Amañ vije bet gellet ko butun ien, mes Honnezh eo eo an aotorizasion d'ober. Ha setu. An hañvezh roet aotorizasion da d'an departamant Dordogne ha lot lot Tegaron mat yezh eus ivez. Dont a ra bras pe oh ya
oh ya e vez e vez me oar-me matre

Neuze miz miz kengolo pe se e renket neuze e vehe renket gwiskañ ar c'harr tout. Ar c'harr e vehe gwisket palennoù kozh hag a draoù helket en-dro kuit da biniñ deliet nemet. Hag neuze e vehe unan o trouc'hañ ar blantenn hag en all hag ar neuze e vehe tud hag e vehe lakaet ar blantenn dezho amañ war o brec'h.

oc'h ober en antailh e penn neuze, penn ar gorzenn, evit lakaat anezho zistribilh war un hangar spesial a yoa evit lakaat anezho da sec'hañ. Hag war an hangar-se e oa fil de fer, fil de fer hag e veze lakaet da blantenn da chom er zistribilh quoi hein, d'ar gorzenn. Donc gouest lâret eur penaos petra gist brulu.
Ur wech e oa lakaet e istribilh e-giz-se pad pal er rankibelezhted da zizec'hañ. Bet pad er miz hanter pe prez vez losket da zizec'hañ. Hag pa vez sec'h, an aio en hangar hag en gave ar c'hourannder, hag spesial, an hangar a yoa spesial. Ah ya, ya, ya. Ha goude-se e vez diskaret a c'hellfe adarre tout Gizbugalevien.
Gizbugalevien, ya.
Gwir eo memes. Ah ya. Hag e vehen lakaet da verniou, euh, hag da c'houde e vehen vez tennet an delioù kuit da ar gorzenn. Hag e vehen lakaet tout e memes pajou e memes irder. Lod a rea betek tri-ugent centimetr, lod all a rea dek ha tri-ugent. Hag e vehen lakaet da bakajou heñ-heñ evel tout. hag pet pakad e vez hanter kanfeuilhenn. Ah ya. Hag anezhañ e vez lakaet tout da bakajoù da c'houde e vez e oa lakaet an delioù hervez o brasente. O ya ya hervez o ya souezhet eo don kaout a ra din e laken un arched war an daol. Parce que gwir er penn a yoa ledanoc'h Setu an delioù vez seizh seurt kajimant hirder emañ-se. Ah ya. Hag e c'helle ket tout da bakajoù emañ-se. Hag an delienn ma vije ma vije roget pe na manag e yoa da c'helle ket a-gostez. Hag en tiegezh yoa ket zoad da zelc'her ouzhpenn ouzhpenn div pe deir blantenn. Noa droad ma kerez da maez yoa ket droad da zellañ muioc'h. Ah! An anna ioa, ioa surveillet tout gant da, gant ar regi quoi. Ah ia. Hag en dervez en oa evit mont da gas ar re d'an uzin, da Mussidan en kaset, da sita quoi lec'h ma, ia. Hag anna ioa labour

Hag ar c'halite eo mat surtout abalamour dezho da gaout droad da lakaat muioc'h a bloavezh war-lerc'h. Ha ma ed oant fall, ma ed oant du pe se pe louet pe un dra bennak mod-se, e vehe n'eo ket droad da lakaat kement. Anezhañ eo o vunision.
Ah ya! Ya.
E mod-se zo ken. Setu evel-just pep hini a glaske ober gwell ha ma c'helle. Eno ne ne ren ket aman. Ni n'o ren ket kas er ribot hag en dieneurez ganeomp da Vretagne evit ober aman. Hag da goumans aman Yann Atao ne ne verzemp ket kalz. Nemet ba an tiez Ba maneurioù hag an ti veo ket kalz a dud n'on ket habitud da zebriñ amann. Pe e laken war ar bara neuze? Vez drebiñ a ren jambon o-unan, jambon a rean o-unan ger. Ha ya, pa vez lazhet e fimor eno tout an amezeien n'he deuet da drempañ o zoubenn.

Hag eno e lakaet bep seurt legumaj e-barzh, haricot, leun a berzh legumaj. Hag ar godegenn a boahen war an enez a zoubenn-se da c'houde. Hag e c'hellekaet war e guchenn-golo da c'houde pegen poazh. Ha tout an dud war-dro, en o droad, a zont da gemeret e banne zoubenn.

Gant gant mor un vanv gozh hein. O vezañ. Hag eo staget ar gordenn da hentrot hag e deue dindan ar gwez-derv da glask an truf. Hag setu e renken bezañ war evezh pa pa pa furie beñ renken kemeret a ya. Hag neuze toull ar mor on bet ivez war o o trebiñ er-maez. Ar gwez-verv. Ya, ya.
Vez leun, leun a vez, hag amor az reben aze. Setu ven kaset da ziwall amor. Hag e lâret din lakaat evezh, kar din an evezhin hag e veze ket deuet an entrabet ken na geot na entrabet, eno zinifie yoa, yoa, yoa de truf. Ah ya?
Ya, nahe yoa ermerk, evit lavaret amañ e dle bezañ. Setu ar p'emaoc'h a furie en honneur er toulloù, ker na zo er champignon hag a zo souterrain ma keroc'h koa eñ. Hag an dra eo eo en deus brud-kenañ le truffe du Périgord avat, evit ober le foie gras. Met ranket 'peus kaout tu deus ar vro evit deskiñ un dra a-dor neuze. Ah ben ya, ya, evit tud a vro a yoa ar re-se a yoa n'eus taol n'eus brud memes d'ober er guzhin er guzhin spesial met er guzhin vat, graet gant traoù traoù naturel d'ar an tiegezh hag taol n'eus brud ar brud-se hein. Setu, em eus get meur a vicher eno. Memestra, peuzka e drol sur a-walc'h da vont da, da zioul ar mor. Ah, ya, oh, mais, euh, ya, ya, me eus bet karet drol, ya. Mes, euh, e Montse edo, hag... euh,
Ne oa ket re ziaes euh, miret eus ar mor euh, tibi a- an truf. Non, drol eo, non, n'eo ket, euh, non, non, tol- taoler an nev kuit, gant o fri, Hag nemet e renken bezañ avat hag penaos lod all e yoa d'ar vro hag en doa cheñch. Cheñch hag a yoa dreset evit an aze. Hag a cheñch a sante-c'hwezh bremañ, atav bremañ memes, e reont gant cheñch doare. N'eo ket gant moc'h reont ken. Kar memes memes anaoudegezh eno hag a levont aze din. Ha nemet bremañ, bet 'neus bet graet betek kant tonenn

Ni ken gar o skeftin d'ober. Nan. Nan.
Nan. Non.
Mais ar mor euh, ne oen ket desket evit ober un dra. Non, mes drol eo. Non, mes tout an mor ne rean ket dim. Tao gasen er vano, er vis, quoi, manke or.

Da c'houde neuze ar pezh a reemp ivez e oa gwin a-walc'h noz evit evit e gêr, a-wechoù e veze varitennet a-werzhañ pas kalz muioc'h abalamour ar vinien a yoa deuet er kozh kenañ deja hag yoa mareet

hag eo bet oblijet gant ar rejiser da freuzañ da freuzañ an tamm an tamm douar an tamm douar abalamour e lezenn a yoa hag a vire d'an dud da lakaat gwinizh war lerc'h gwinizh da poent-se hag a yoa e lezenn hag a yoa ha n'eus ranket ober ya
da poent-se p'edon moaien o ivez e vehe denaturet ar gwinizh. Gweled a rec'h penaos ya denaturet e c'helle ket e louzoù e-touez kuit n'ouzen ket petra reont reont gant ar re gwinizh emaint a yoa e lezenn all. Hag ya ya.
E oar blijet d'ober? Ya ya blijet en d'ober hag neuze surveilhet kenañ e vehen gant e rejisor. Ar re noa noa e rejisor hag hennezh e doa ket e doa ket eno e lec'h e Paris. senateur edo setu neuze ket war-dro eno rale dezhañ dont memes bet gwell anezhañ dont da ba ne grampeier eno peogwir ni n'oa ket nemet div gramm ba maner ma kev ha tout ha mantrehe yoa petra noa eno leun a leun a errebeuri en enro hag siminaloù brav ha spontus. A ya, met euh, na eo serr quoi. Deuet nemet bep an amzer da, da sellet ar nac'h. Ya, ya, ya.
Ha setu video ar ar saout neuze, euh, etan pelen penaos na vi an dra a pugum euh, ma ne oa ket euh, man ne oa ket lez neuze. Pas indi, non, euh, na eo saout euh, mior evit a, evit a boucherie.

Peus ken mesterniñ an ejen aze da baseal ar rastell war war an tamm douar e-lec'h eo bet aet evit ramaz ar pennoù. Hag me gave din mije gouezet sterniañ an ejen lakaat da joug dezhañ mat. Met feson 'mañ ket lakaet da joug start a-walc'h. Hag p'edo deut tomm anezho, an heol deut gor, aet an ejen e-maez d'ar limoun hag aet e breskin. Hag edo aet e bourk, me a c'haloupe war e lerc'h me. Hag edo aet en hent ti, e dor en ti, hag e yoa en ar mor glas e raha.

Va c'hoar na lâr din sal amzer az peus da vont da gas an amann da vont da Grandeizer hag hennezh a yoa ivez unan hag a yoa ambassadeur, bet ambassadeur en Angleterre memes, setu an nac'h a yoa er man- cher evel-just, er ya. maner Abominañ bihan. Setu 'zo aet di e plac'h a yoa kwa, da zegemer han. Hag e En er edan kaset eo deut duec'hed da lâret mo ged mat e c'hellin ket va zro a-raok an noz. Oy oy oy o lâret din ket atav. Hag en ur zont en er lor ez on en-dro kreñvet va velo paket en tach. Setu deut an noz a-varnon hag emañ ma nare pet kilometr d'ober e-kreiz er c'hoad.

Setu goulenn diganen qui va là piv zo 'vont naet me 'moa arretet komañset da lenañ an archerien edo a c'houlenn ar plag diganen hag perak 'mañ ket da c'houloù setu emañ renkien paeañ amann ouzhpenn
e-lec'h sikour ac'hanoc'h oh non da c'houde 'noa goulennet va anv diganen Pe oad, pe anv 'peus stummañ lâret va anv hag oh me ha me c'hwinoc'h ket ar Bretagne eo me. Ah lâret-se me me zo ivez. Setu peus ket aon me 'zon da gas ac'hanoc'h betek jusqu'à la clairière kwa, git na 'miche. Kasean on-on me 'meus ket a- 'meus ket aon hag on deuet da zigas ac'hanon hag emañ ket bet aman bet digato an atant. Non, non, non, komm il faut kenañ on bet, komm il faut kenañ on bet. Unan eo da raozen hag en all eo da kemenn-veñ, no lâret din. A ya. Ya, mes d'ar c'hvano noa soñjet eo dont 'breton. Emeñ 'oa breur-kaer e yoa bet deuet da brenañ saout da Vorlanderne hag en doa kaset anezho en petite vitezh 'ba an ervagon e don lakaet er vagon hag eñ en doa graet an hent ganto. Eñ a chome da reiñ dour dezho 'ba ar garioù ha da reiñ foenn dezho ha traoù. A-benn m'edo engadenn aon egar e oa bet daou pe dri leuevien deja war an treñ. Ya, moarse 'oa. Met ne oa ket moaien d'ober afer gant saout en ur dogn.
Ken buan all.
Nann, nann, a yoa chatal limouzin hag n'on ket chatal mat da laezh stambet. Ar re-mañ yoa saout divadro amañ yoa saout spesial evit re laezh. Me ar re-se non, ar re-se n'on ket N'in ket savleaz mont gant kement-se quoi. Ah nann. Oh, ma vijen bet goroet hag euh, nije ket graet aman gist arall graet ame. Nann, euh, Ne oa ket mod mar vro.
Non, ger la- aliou e losk e varno betek ma vehen dilezet. Aliou e vez alies c'hwec'h miz pe ouzhpenn. Liou bras, liou euh, limouzin, a c'hell chatal limouzin. Euh, ez eo yoa eno quoi. hein.
Mendra e oa bet ur geustrenn neuze kas ar saout eus ar gar betek-kêr Ah ya, oh ya, oh met tout, tout, tout ar bourkiz a yoa deuet da sellet. Da heul, kar anezhe yoa un evenement dezho gwelet anezhe oc'h en gaout eno hein. Ah ya, hag anezhe n'oa ket n'oa ket gwelet diennañ na grivotet kennebeut. Mareet a ra an dud eno, nann, nann. Nan, nan, n'eo ket... Met ne vi ket gwerzhet laezh neuze d'an dud. Laezh e vez gwerzhet... Ni a verze an tav da Dudenbourg litre bennak eno. Ya.
Da an uzin deuilhet... Da an uzin deuilhet estrañjourien italianed hag espagnoled. Eta bennak da brenañ laezh. Ya. Met an dud e oa er vor, petra ma n'eo ket A-raok na oa eta Vretoned i, penaos penaos e ren evit kaout laezh neuze? Ne ouizan ket, matre e vez, ouizan ket penaos e vez neuze laezh. O kredañ eo neuze laezh pe an uzinoù pe ouizan ket. Pe un bennak matre a roe memes tamm tamm bennak evit gwerzhañ laezh hein neuze. ma roez a vuoc'h eo beñ a vez a chom o laezh ganti pelloc'h met ma vez ket roet e zilez o-unan setu morse ma trec'he lod all a roe memes stad evit kaout laezh. O ya. O ya me soñj. Lakaet e vez kalz a draoù ba'n douar ba'n Dordogne met a-dra en ton pellenn a vez pinvidik en douar memestra.
lec'h ma edomp-ni e oa pinvidik e vrezhon a-benn. Neuze e oa dans une vallée ma gaver hag aze e deue pep tra. Pep tra, pep gwinizh hag a-se, mes an dud tud a vro ne labourent ket kalz, ne re en em gontante gant nebeut eno. Ah ya? Oh ya, n'on ket tamm bet heñvel e-giz 'ta 'mañ, en disheñvel. N'on ket ar re ne labourent ket kement en em gontantiñ gant nebeutoc'h a reont kwa. Ha bevañ diwar-goust o ziegezh Mod all n'oa ket kalz hag a brene o leve, n'oa ket kalz a dud a voent o leve. Nann. Non, gant ma c'hellen paeañ o metial evel... Ya, ne glaskent ket muioc'h? Ne glaskent ket muioc'h.
Ah non, n'eo ket tamm bet heñvel, n'eo ket tamm bet memes buhez. Hag gant o dilhad a reant ugañlas pe drigañlas gant ar memes... ar pezh a rea pinvidigezh eno eo an uzinioù eo eno ivez. Memes-ta kenañ e verz an noz-raou ivez, ma red e verz o legumañchoù hag se tout 'ba an uzinoù-se o patatez hag an noz-raou. Ya. Aon war ar bourk e-lec'h m'edom e yoa un uzin d'ober un fondri. An herniaj kozh eo degaset dit da vezañ da baseal er vont en-dro hag e vezañ get tachoù hag Ya, ya, ya, ar vez implijet poentennoù en-dro, ya. implijet en-dro. Ya, hag pellaoù eo en uzin all hag er postajoù koñserv, postajoù sardined koñserv, en all e oa pelloc'h er cheñchoneier.
Setu oa an teg mat a labour evit an dud. Evit an dud a yoa labour e Mosse ba n'eus Ha pezh meus kavet drol eo, evel just ar re en deus enem e patoa eno. Ni Bretoned a yoa gwelloc'h e galleg eget ma zeu d'o re. Kar ar re en ez ne rea nemet kaozeal patoa en français écorché ma geoc'h. Hag e Parizian yoa eno hag a lavare deomp hag e deu da gêr Leaz, an bemdez hag a lavare deomp. Eh ben c'hwi eh c'hwi pa gaozer er galleg a gav a gavez e galleg hag e pa gaozer er brezhoneg a gaozer brezhoneg mes ar re-mañ ne gaozern na galleg na brezhoneg pa zegouezh eh c'est un pat un français écorché quoi. Merenn ket kaozel patois da ouie pa 'z aent da werzhañ amann. A ya? A ya, oblijet da kajumant da c'houlenn diganto euh euh ya, e patois. Per yaouank ez paket maread gerioù moset ba ma- bemdez 'c'hellfen ket ober nakin benn benn benn m'eus deuet bet tri bloaz eno me a gomprenet paset mat anezho kozel patois o ya
Emañ aesoc'h berzh an amann goude-se neuze ah ben ya
oh met poan me berzh an amann nemet nemet lâret deoc'h abalamour da re an uzinioù-se emañ kalz muioc'h a glianted Met mod all war ar maez ne don ket pinvidik an dud anezhe hag neuze en em gontantiñ a reont. Pad ar sizhun santel a-wechoù e gwerzhe muioc'h, ouezen ket amañ daoubata, ha pa veze patatez nevez. Neuze gant mat en tamm amann gant patatez nevez, ya, pa veze poent ar patatez nevez. Hag lod all a gemere pad ar Sizun zantel, 'ouzin ket neuze lakaet amann oc'h ober añ te. E-lec'h pibiñ kitab? E-lec'h drebiñ jambon, re anv-houarn. Ha pezh ma kae drol oa, ne ran gaout en hoc'h esakoumant petra eo doa a zistribilh ar gwez ba sir Lien. Hag emañ goulennet digant un petra signifie aze, aze emañ ar jambon o sec'hañ me.

Ha memes tra.
Oh ya, oh ya, des émigrés quoi. Des émigrés un peu. Ba mon ar re gompren a ren kompren ar re zo émigré, ba mor... Ne eus ket tao laouen eh, mont e broioù all mouse. Evel just quoi. Tout ma re ma deu chermant ma tre hen ivi chermant vel no henverie setu mouse. Nahe n'eus bel ket ahanom da... Mioc'h da, da, da supporti uh, tout an dud. Tout an dud an eus droad ar resped. Kalz Bretoned e oa en Dordogne. O ya, Mariette.
Et surtout de lec'h m'edomp ni da zuec'hañ n'oa ket kement-se. Mes lec'h m'omp bet da gentañ ba Bro-Kaer eno a yoa neuze vat ma n'arri ket familh leun kar va c'hoar a yoa aet dit da zimeziñ hag setu Tout a Vretouned e va vro, evel-just, a ioa pedet o lein. Hag em eus poltred hag a ziskouez un toull mat a Vretouned. Nimp da rempredi re a Vretoned pa yen eh, e-giz-se. Kenan.
A ya da an eil memes lod a ioa c'horrez, lod all e lod e Garonne. Ha lod all, ben, deiz goueliou Pask, en en garen en Dordogn, deiz goueliou Pentekoz, e zachenn da, da note Garonne, petamp da c'horrez. Ah ya? Ah ya, ar re yaouank.

Ha ne peus ket bet klasket ober gouelioù etreoc'h?
Jo, jo, graet eo he gouelioù, lâren deoc'h, hag surtout, memes, me n'on ket bet james, mes an omonier a yoa e Périgueux, hennezh a yoa e labour kenañ, peogwir noa tout an departamanchoù war-dro kajemant. Met an omonier e oa deus Breizh? Ah ya, ya, ya, d'ar Breizh oa. da diosez Kemper eo kwa. Diosez Kemper 'noa dizignet anezhañ da Vonaon. Hag da c'houde bet deuet da ren-dro da pelec'h e oa. Hag da c'houde digaset den all, an aotrou Meveleg hag a zo bet o-taou. Mm. Sache que keit-se meus lennet en urioù memes skrivet gantañ diwar-benn uh, ar Vretoned en Aquitaine. Lod d'ar re war oar amañ uh, ne, ne faote ket eichoumen o ken. Setu va brakaer uh, noa er gazeten nehe le courrier du Finistère nehe bep sizun et le Petit Breton. Ah, yeah.
Ha pa enga enez neuze, forz pa vicher moc'h war e gwinizh-tu, aet tout an dud azeze da an daol hag e vehe lennet d'ar penn kentañ betek ar penn duaer. Ha pa ingare ar journal-se. E, ah ya. Ah ya, hennezh e lennet tout hag war ar petit breton o gwelet e tiegezhioù da verzh. Amañ Melisa e yoa hag en o prenet. Na prenet an tiegezh ama kwa. Setu emañ-se e vez eme kouren da tout, ar pezh a basse e Bretagne. Setu un dra e oa pell deus ar vro, o soñj e voe atav ar vro kement. Atav, atav.
Ah ya. Ben lod neus bet en em installet ennon, aze pendant an dud, lod... lod zo bet chomet ennomp, met maread a zo bet deuet e vro en-dro.
Ar forzh pegonañ pal e oa an dud an eil deus egile ma ouioc'h ne oa ur Breton bennak deus ho parrez ha pi klask e geul anezhe. Ah ya, ah ya ya ya ya, anac'h e vehe, soñj am eus da Hannotig-Aron e eo deut, da Hannotig-Aron hag D'ar c'horrez a yoa deuet da vont d'an dud all hag a yoa genidik d'ar Kleder hag a yoa deuet tri pe bevar da welet Bretouned an Dordogne evel-just. Dre ma oar benn Dordogne, petra n'eus n'eus manket oc'h ar muiañ deus ar vro?
D'ar vro, da gentañ tout va zud. Va mamm a oa zad evel-just hag va c'horrezed. Hag ar pezh on lakaet an diaesañ oa edon eno hag e breur e c'hoar din yoa dimezet, setu evel-just n'emañ ket bet Afrika o Yañke, lâret yoa din O mell-taol. 'zeus ket arc'hant da baeañ da voyaj dit hag forzh penaos edon re yaouank da voyajiñ va-unan hag da c'houde Tran deu mat eo, dimezet e breur all mat eo. An dare o vendañjiñ pa an dervezh, an dervezh e pandeiz n'am eus bet kavet diaes. Ya. Ya, n'am bo kavet diaes. Ma vo re vilen tout va va zud hag an amezeien hag an heno kwa, emañ ket gellet dont. Setu eo prometet din, e vezañ peogwir eo ket bet eo ket bet aet da Bretagne, da Friko, e peus droad dont da welet da vreur, da c'horez ma kerez. Setu gant lakaet an traeñ eo lâret din ben 'ba Pirigoù e renker cheñch traeñ hag e renker kemeret an traeñ betek da vont betek Brif, Brif Lagariad. Setu me ivez an traeñ emañ ken pevarzek vloaz ha pemzek, pevarzek vloaz hanter emañ traeñ. aet an treñ hag e Périgueux d'an diskennad peogwir lâret din diskenn. Hag emañ diverr ur lorez da c'hortoz an treñ hag me a yoa inouet ba ar gar eno oh gar me mont a ran e kêr da welet petra zo 'nes amañ da brenañ un amalak da zebriñ. Da c'houde emañ kollet an hent garen ken an hent zo en-dro da gar. Ah ben e fin memes stad an teod du moa setu emañ goulennet e dek-ugent a-lec'h edo an hent on o lâret din ta piskenn mont. Teit arru a Engai e gar. Setu da c'houde pet an Engai war, war ar, war ar c'hae. Emañ goulennet eh war ar c'hiosk daoust en-treñ eo da vont da brifl hag a ya. Hag eh eo lâret din, met 'peus ken goulenn digant da Digezenez a ra ni zo war ar c'hae, lakaer renseignement war eben. Setu mamm no lâret din ma pa velen nach peus ket mont da c'houlenn digatañ penaos eo. Setu emañ o goulenn digatañ pelec'h emañ an treñ hag an treñ e oa deja o o vanevriñ edo o vont kuit. Hag eñ kregiñ hein, digeriñ enno rak hop foulti ran bar an treñ ka chom on kwa. Pourquoi que je suis en train de gueuler ici goude? Setu emañ-se. Ah bon, n'an holl ket digaskian din eo. Ha da c'houde pet on engat egar e-lec'h m'edon da ziskenn, m'oa ket gwell e oa breur eizh bloaz eo. Dost eo, ma me, gwelet e vo ket, ez on eget mias ar gar ha m'o gwelet en autobus. Lâr din peus un autobus peus da gemeret hag peus pevarzek kilometr d'ober da c'houde bar an autobus-se. Ha me mont da c'houlenn digant unan a yoa kichen an nor hag honnezh an autobus ez ea betek lec'h m'edo ar breur o chom. Met n'eo ket te eo Ervelin, a lâr din. Eo, me eo Herve-mañ.

Ha diblaser eo an dud evit mont d'an ofisoù. Ya, da gomañsamant.
Mes an nebeudoù int bet deuet da lesker ivez. Da gomañsamant, ya. Me euh, mes euh, bet int bet deuet an nebeudoù da lesker ivez kwa, abalamour euh, an dud eno pa gomañsent e labour bennak, pa gomañsent vendañjiñ, petra mat tro ha an eost, gomañset out da sul. Ah ya? Ah ya, ha nac'het e doa o c'hiz. Ah ben demain on va va najet, c'est ya ya. Mos edo ar c'hiz gato, mes eo ket da feiz e-touez an dud en hon kalz, hein? Oh non, eo ket kalz a feiz. Nemet da zul da gouel an anaon ha da, da zul a bleunioù. Neuze e vez leun cheg an iliz. Na e oa sakret evito. Ah ya?
Mes mod all a rez da,

Ya, ya. Oh, ya, oh, e doan ket deuet da... E doan ket gwell e fall da Vretouned, hein. Nann. Non, gav ket din. Non, non, deuet mat. Hag en eus surtout labourerien. Mare, mat eo da labourat, quoi. Ah, ya.
Ha brud en oa da vezañ tud kourasus, tud... E-giz ma zin, ya, quoi, hein, e gwirionez. Ya, n'eus ket nemet dont da welet da... tout ar pezh a base aze. Tout an dud eus Bretagne zo bet kourasus atav. Ah non. Al loened e eo lojet gwelloc'h eget ma eo d'an dud. Alies eo ken nemet hep kezh. Hag N'eo ket kouloar ebet an dra ebet da noz e stasum war... Distruj ar penn.
Ya, ya. Non, ar chatal neuze, ar pezh a yoa eno, n'eo kavet, n'eo apresiet e oa an elektrisite. Eno e yoa, da poent-se e yoa elektrisite, yoa ket, yoa ket deomp da lutit eno, da lampijon. Nemet ar chatal a yoa tout dign ar memes ton.

Ah, ya. Evit Ya, ya. drebiñ. Ya, ya. Er manjouer, ar manjouer eo ar, ar c'heñch. Hag a saout a ioa ar c'hrev, eh, mes ah, tout teid a ioa, a ioa en toull deot da baseal o hernel, ha da zont da zrebiñ ba ar c'heñch. Setu e vehe roet dezho boued, a vehe lasket di- ar foenn a vehe diskaret dezho eh, direktamant ba an o manjouer. Hag dour eh, e meur a lec'h a ioa dour e c'hrev ivez memes. Ah ya.
Da poent-se deja.
Ya, ya, ya, ya.
Setu neuze e oa eh, en avantaj memestra. Tout an traoù e oa e dinien, eh, dinien en doen kwa. Jo ket diomp d'ober bernioù kolo e-maez. Giz ma ve hemañ, e bar an tiegezh lec'h me doan. E oa an tiegezh brav kar, kar an, an tamm douar. Tout an tamm da stun, tout hag e blenen, plean kenan hag a yoa dek der eus aret pe ouzhpenn. Eno e doa tout nemet ar vinien a yoa ivez e penn. Hag ar vered a yoa e penn ivez an aotrou 'n o gwerzhet en tamm douar evit ober ar vered e penn an douar. Hag mod all eno e yoa gwez-kraoñ, gwez-kraoñ gall, tout ar frouezh pechez ha brikoù bep seurt frouezh tout met frouezh hag a yoa bet grefet hounnezh. frouezh a yoa a yoa grefet hag a yoa lignet tout te da te da a ya hag en tu all neuze e oa ivez ouzhpenn daouzek dervezh arall paturage ma gaoc'h foenneier neuze hag a yoa un tiegezh brav-kenañ edo a ya hag neuze war-dro ma e oa mare dour setu eno ar gwazi hag ar c'hrennarded hag se tout a noa plas kenañ da ya Un tiegezh brav eo kenañ.